I've heard some, I've, I've seen a video, somebody stating, um, Bahanda event they are free, the 27th of May, birthday celebration, bring it on, I'm ready. Bring it on, I'm ready. And I'm not problem na swona wa munhu andla event ya yena ya free kwalomo a na problem na swona vanhu va mbe vanhu va mbe va ta famba na mehe va swi tiva ku ni endla swa class ni endla swa proper ku hava na xinyimpa na xin'we nga xi vonaka a ni compromise safety ya vanhu and i always sense emphasize much ka timhaka ta safety ya vanhu ku ri loyi a twaka matimba hi nga tika swilo swa mina ma vona so vanhu va mina i vanhu va mina vanhu va nge swi koti ku famba va landzela swilo swa mahala lava nga ta fika va munhu u kuma swilo swa mahala minkarhi yo tala swi tala ku va na tinyimpi vanhu va swilo swa mahala cause why ku ya munhu un'wana na un'wana yaloyi a nga riki na xikongomelo xa ku why a wu fanele a huma ndlwini swilo swa mahala swo swi na tinyimpi ngopfu

lava ni kota ku ni dekela tafula emahlweni ka valala va mina i've been so kind na vanhu ni hleketa ku ri maybe yi le ka tlini hi famba swin'we vanhu va ni jikela kwala ndleleni ku ri simply because vona va lava ku saver ti-interest ta munhu wo karhi vanhu loko mi nga va tivi vanhu vanhu they are so dangerous va ku vavisa va miri va va recorda ivi va va recorda kwalaya vanhu va ri busy va kha va ni yevula it's very wrong na u yixeli un'wana wa makwerhu swilo swo biha irrespective of whether maybe munhu yaloye a nga le ka ti-good terms na mani mani mani fight your own battles ti-battle ta wena a ti fanelanga ti va ti-battle ta munhu un'wanyana lona ti-battle ta wena i ri wexe so van'wana de va fika laha hambi a ni to a vulala xinkwa kumbe a vulava yini ka munhu va fika va ni yevula va ni yevule ngopfu i'm telling you va ni yevule ngopfu it's very bad but anyway life goes on so na yalo a nga va recorder a fanele nga va recordangi cause na wa swi vona swi swinsi a ha ri ku twananeni na vanhu vo karhi mhaka i va rikhodini swi na vumenemene u nga swi endli sweswo swa ku rikhoda vanhu loko va ri ku vulavuleni u nga swi endli sweswo munhu un'wana na un'wana hi wa hlivula a ni ta ni nga swi tivi kumbe sweswi ni ri ni ri kahle hi ri kahle ni nga ri na problem va ka va ni pretendela vutomi byi ka byi ya mahlweni mara i nga it's wrong it's wrong swi vula ku na wehe yi hi vumenemene a wu yi hi vumenemene kokwalaho so though i ni sendile leswi swi nga ni sendela swona mara a swi nga ha va ni nga ri koti vanhu va ni sendela swilo swan'we mina ni xap but a swi nga ta endleka ni nga react ehenhla ka swona cause I'm a human being a swi nga ta endleka ni nga ri ni nga react there is no way a no va na nsimbi ku fika kwalani yes I know I'm, I'm a very strong eh, individual I'm a very strong individual but ku na swilo swin'wana ni fanele swi tsandza ku va ni swi control event people you were successful as you've seen it on social media americona you have made it ubuntu kral tibili mavoko ku ri ive part ya history leyi nga ndleka a ubuntu kral ku nga fangi munhu ku nga nwayiwangi munhu ku nga zangi ku toviwa munhu na wun'we na wun'we ah, ah, no no no i'm so proud hi n'wina people ya mi cince mi va something big va tshwane ku tlilasi ya mina a hi vanhu van'we na vanhu va munhu a hi vanhu va swibelani mani leswi mi ta ni cinca mi ku ha i ri vanhu va swibelani a va laviki mani na mi tiva n'wina mi hlweli ku hatla mi cinca munhu kwala na kwala mi n'wi cinca kwala na kwala mi tiva loko se mi lava ti-views ta ka youtube mi ya ku ni cinceni mi ni vekela leswi mi lavaka ku ta ni vekisa hi swona so but now um na ku emphasiza ku ri tlasi ya mina i vanhu va phephozi a va fambi swilo swa mahala they know ku ri um va hakelela leswi va nga ta va swi vona kwale va yaka kona the quality of the sound um the setup um i mean the, all those arrangements the artists swilo leswi hinkwaswo leswiwa swilo leswi hinkwaswo leswiwa they know ku ri leswo swo boha ku swi kuma swi va swi ri hi ndlela yaliya security very tight at all times so ana um swi ndzi khoma kahle ngopfu loko ni vona vanhu va tshamisekile ku nga ri na tinyimpi na tin'we so um I'm still humbled hi rirhandzu na support ya n'wina um na xo hetelela ni rhandza no khensa xikwembu a no va powerful hikuva n'wina ni ri clever kumbe swin'wanyana thank you god for the protection uh, for the love um na yini uh, nabutlhari the wisdom as well um, by the grace of god we've made it as khalanga productions we've made it um a ku ngo va timhaka ta ku hi special ngopfu but hikwalaho ka ku rhangela hi xikwembu eh, in everything that you do must put god I'm over jesus christ mina kumbe muprofeta kumbe yini a ni ngheni na kereke a ni ngheni kereke mina so but uh, xikwembu xi kahle because van'wanyana loko va ya ku attack i kota ku va vona loko hi tlele ku ri loyiwa i sunguriwe i ni sungurini loyi i ni sungurini loyi i tlele njhe u kota ku swi vona swilo xikwembu xi kahle ngopfu that's when you know but anyway um to tala hi ta vulavula later people ku va ku sweswiwani lava ta basa something I'm, uh, I'm busy preparing for work um ni lunghisa ku ya ntirhweni so hi ta vulavula later hi ta vulavula later hi ta vulavula later ni mi byela ku ri i mani a nga ndla yini mani a nga ni mantu wa mina boxa mani a nga ndla yini mara loko leyi u ntuku rali loko a mi lo buka mina ntsena a ni ta ndla leswi a swi ta va swi endleke apitori leswi ni nga tshama ni swi endla apitori van'wanyani va ri va ri i've seen it eh, wa disara video aka um, youtube

eh, na cooler box i nge swi compare swilo sweswo munhu a spenda three hundred ya ta i nga compare swo ka swi nga compare a swi compareki i ndlaka loko mi ta swilo leswi mi ri hala a ku tele yini yini i nga ni byela hi vanhu va ku fika va yima va langelela hi tidarata ivi hi ku a ku tele i muna swilo swa mahala swo ba ku tshama ku tele a wu swi vona swi vona va ku anc le groundini ku va ku tele njhani emuna don't talk vanhu va munhu wa ku va a nga ri na xikongomelo xa ku yena u ya yela ku ya yima a ta ku tele voni u yela ku ya a yima kwalaha ku julujulu matini i hoxe mikwana na le xikwameni u nga khomperi swo ka swi nga khomberi swo ka swi nga khompereki ma voni loko mi ri busy mi kha mi ta swilo swa n'wi swa ti-youtube mi fanele mi vulavula swilo based on facts and principles but n'wina nga munhu lonyana loyi ni n'wi vonaka ku na content nyana i smaster t xitsonga I don't I think that guy is not biased eka ti YouTube no vona nga ku hiyenyana katsongonya no ku ri wa xota nyana xota lana la but the rest ah mo tikuma mi kha mi vulavula mo vulavula nje mi fafada swi yale mi fanele ti ti views leta ta ka mi ti tirhela mu njenje loko twela ku a hlama wa hla u pfula nomu no loko twe la vulavula wo vulavula um one special thing people that i wanna do nti i've made a resolution ya ku ri na ku fambela kule na nhlamba e i think recently ni tatango nhlamba na munhu wa swona swa tinhlamba ni realize ku ri nga ku ni tata ngo ni hlamba ka sweswi loko ni vulavula ma vo and that eh, swona sweswo ntsena swa tinhlamba swi taking something away from me ah, it's not me mina ni a ni swona sweswo that's why loko u hlangana na mina personal you'll even doubt ku ri mini loyi yena lowa ka social media na because a ni munhu eish a ni ni nga swi vekisa kwini va ri ndzumba wu ti chayi but that i know ku ri mina i'm very different i'm very different so uh, resolution ya ku ri loko ni vulavula minkarhi yo tala ni nga ta ta tinhlamba nhlamba a yo va good ngopfu a yo a yi aki a yi aki nhlamba you're not going to grow loko u tshamela ku va nkarhi wun'wana ni ta kuma ku se swi na swi tolovela i kuma ni loko se i tshameni na vanhu lava va nga va hloniphekaka or vanhu lava munhu un'wana na un'wana njhe se ti kumeki vulavula nhlamba swi va swi nga ri right mm, a swi swa mahala people hayi mina an advise vanhu ka thanda swi swa mahala swi swa mahala swi talaka ka swi nga fambi kahle swi swa mahala hakanyingi almost 99 percent hi minkarhi yo tala a swi tala ku famba kahle xo sungula swi swa mahala yi kuma ku okay i mahala i loyi munhu u humela 17 rand ya byaleni a fika xa biya yin'we i va na ti anger issues loko se a nga ha ri na yin'wanyana u twa nga ku maybe u fanele a provoka un'wanyana kwalani kumbe va luza focus a kota ku yiva leswiya kumbe va kota ku loko a heta kumbe nkarhi wun'wana se kuma ku search ku languta swikhwama swa vanhu i tela hi mbilu yo biha loko yi ka swi swa mali because i ri hava xikongomelo xa ku why i fanele yi yalo wo ya hi ku va ri ku na swi swa mahala swi swa mahala mina. phephuno eka swilo swa mahala loko ku ri i ti rhandza swinene swilo swa mahala u fambelanyana kule na ngopfu na swona swilo swa mahala fambela ngopfu na charity loko ri i rhandza ngopfu charity na wena u ta ze i va charity that's why na wena u ta kuma ku se loko ri n'wansati i ya tikuma se i kha i jolela mahala wa swi vona ku famba swa mahala swilo swa mahala i munhu wa ku famba swa mahala i ta jolela mahala swirongo swirongo huma ka swilo swa mahala.